Doktor! Nice to meet you, yes, Saahibi. Meeqa ta'i? Guyyuma rabbi wal harkaa jee malee wal hin harkani. Maasha Allah, har'a wal agarree saahiba kiyya. Hedduu jijjiiramte wallaahi. Atillee maasha Allah, hedduu takka jijjiiramte. Bakka boru iida wajji oolleetti bal'inaan wajji tamanna. Maal taatee hoo eessaas dhukkuba silaati? Ni beektaa miiga ati duruu gaafa hojii qaraanu waswaasaan qaba. Namni takka na cinaa na dhukkube yoo jee anis nan dhukkuba ifiin shakka. Amma kalee namichi takka hojii oolleeti na dhukkuba niin ukkaamamaa jee anis sanuma boodaan ukkaamamuu eegale cheekaappiif godhuu fadha amma. Wayii yaa saahibii ati ammallee waswaasuu kun sin dhiisne seenii haya mee amma siin laala. I am really sorry saahiba kiyya kana si himuu kiyyaaf akka doktora takkaatti dhugumaan si hima rizaaltiin kee akka agarsiisutti sombi kee takka dhumee jira. Doktar maal odeessita dhugaa keetii Bakka duufiin deeme jechuudha. Sorry saahiba kiyya waanin si himu sodaadhee dhiisee jira. Naayimi naayimi doktar doktariyyee. Soombii takkichi hafees xarafarra jira halkan kana du'uun ooltu. Inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun doktar sanuu bar kheyrii takka illee hin qabu waya anumaa qasaaree. Doktar mee nageetti ha jiru wararkaa. Maali eessa deemta? Niin qophaawaa kaa doktar deemeetiin qabrii qotadhee kafanaas bitadhee khayrii xiqqollee taatu dalagadha. Life is too short. Laa ilaaha illallah. Bakka aduu kiyya. Wayya Allah. Amma daddafee waan takka takka ofirraa tolchuun qaba. Namaan fitii mufachiisees, naman irraa aara qabu, namaan itti balleesse hunda dhiifama gaafadheetiin tolchuu qaba.

assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu adeeroo waalaikum salaam warahmatullaahi wabarakaatu iid mubaarak adeeroo baga ittiin si gahe baga walumaanuu nu gahe boo arra maaltu qorees duraa kaasee na barbaada dhufte fira kee miskiina hin barbaaddu adeeroo kiyya jiruun tun gabaabduudha ta dabarte dabarte dhiifama naa godhi arraan tanaa qashii kuma dhibba lama siif galcheetiin jira itti raaheeffadhu du'aa'ii naa godhi maasha allah maasha allah ilma kiyya addunyaa akhira rabbi si haa gammachiisu waan takka hin yaadin waan niyyatte arkadhu aamiin aamiin adeero kiyya aamiin yeroo jannataan barbaada jannata si haa kannu jedhe du'aa naa godhi deem si haa kannu arkadhu aamiin aamiin silaayis qabeenyi nan qabu kun hundi na wajjin awwaalamu firraa hireetiin karaa akhiraa tiraansfer godhadha Assalaamu alaikum saahibii. Wa'aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Obboleessa kiyya baga iida arafaatiin si gahe dhaamsaan qaba joollee gandaa hundaaf naa dhaami. Isin hundaaf qashii kuma shantam shantam isinii galcheetiin jira kan qaliida itti raayeeffadhaa du'aa'ii naa godhaa. Iida gaarii isinii haa ta'u. Hay hay maaliif maallaqa dila kana nuu kanita fuula keetirraa gaddaan mul'ata maali duuf deemtas hin ja'ani. Ammaa ati maaliif bikka sin nyanyaanne hooqatta? Amma usii deemii dhaamsa kiyyatti naa geessi. Abbaa dukkaanaa meeshaan dheengadda si buuse kuma dhibbeen si dhiise. Jams gadda fi kafana naa muri. Hello assalaamu alaikum akkami nagayaami akkaan sin jee qabrii takka bareechii boolla gaffa geessi bikka bareedduu gaaddisa jala qotii naa qopheessi ganamaaf. Tasanii yaada bahi yadeeroo. Qabrii babbareedduu meeqaan qotee lafaa qaba. Atummaan numa koottu. Okay taate kalaas amma maallaqa kee transfer sii godha. Arra maaltu narraa rafaa? Erzaayiliin na dhufa. Zaal asiin dhufta moo asiin dhufta kafana uffadheetis si eeguuf jira daddabii kootu narraa gabaabsi lubbuun suukaana seente lubbuu natti hin dheereessini. Hello doctor nagee ambuleen hin jiraa bar hin duune. Maali Doktar? Maaliif na kofalta hoo? Nama kofalchiisaa? Aboo saayibii piraankiin si godhe piraank. Maali Doktar safaaxaan akkanaa? Maallaqa kiyya hoo? Niin du'a jeetii maallaqa kiyya hunda hiree fixe. Karaa akhirattiin tiraansfer godhadha jeetii tiraansfer godhe. Wayalumaa kasaare qabeenya kiyya Doktar arafaadhaan hoolaa na goote. Koottu baqqaana qalii sanumaa si hafe. Bee! Bee! Bakka kana booda wannin jiraadhuuf hin qabu. Ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasuulallah. Na ajjeesi minishaa xafasha mataa dhandhaarraa hanganaa faayidaa hin qabu.